Yuma din gari ŋɔ n mini n dɔɣiri kpɛma ni daa ni be Libya kpaa sa ka bɛ yɛli oi oi Mister President Afro ayi kom maa zuɣu bi viɛla di kurɔsiya o eh ka ti ya ayi dina ni kurɔsiya eh ti bi ŋub zahim amaa zahim maa di ni ŋub ti Naa ni saɣira pumpɔŋɔ ti ni ŋub ya zahim maa laa hali n kpalim bɔribu shee zuŋɔ dabisili ŋɔ di yi nyɛ first time ka a cross ma kpaŋ maa maa ka a share ka like ka subscribe ti yɛn dula kom maa zuɣu n-ti bo zahim maa maŋmaŋ shee, amaa zuŋɔ ŋɔ binshɛɣu bɛ ni booni Visa Card and Master Card, woliginsim din be di puuni. Zuŋɔ ŋɔ niriba pam bɛ bɔhiri lala binyɛhiri maa m-baŋkim Visa Card ŋɔ ni tooi zaŋ zaŋ gu bomla liɣiri zaŋ zaŋ niŋ ada account puuni. Master Card mini Visa Cards ti kpɛm di yɛla di puuni. Share and like and subscribe.

to ma bia di bɔ yom zuŋɔ dabisili ŋɔ yɛn zaŋ zaŋ chaŋ ti waha waliginsim din bɛni binshɛɣu din bɛ visa card ni a masa card puuni di zuɣu kamani ni pun yɛri li saha shɛli kam gɔrim yɛltɔɣa ka ti tɔɣisira n pa connection man n bi niŋdi visa tiri so gɔrim yɛltɔɣa ka ti tɔɣisira so a ni niŋ interest A ni tooi ku piki ti namba shɛŋa din beni maa puya ka tima a ni niŋ ma hi bee haloo bee alright maa m-be n reply a so n yɛn kpaŋ ma maŋa ka a ku send ma audio ni a bɔri ni a join ti WhatsApp group shɛli ti ni discussiri gɔrim maa ɛhɛi di zuɣu ka zaa n ni tooi watch video maa ka niŋ wula ka zaŋ o comment bari ni yɛn suhi a shɛm kpaŋ ma maŋa ka a share ka like ka subscribe so zuŋɔ ŋɔ di yɛn chaŋmi n ti kpɛ kom ni puuni n nyɛ zimbili so bihi zaham so ŋun daa vali ti daa nabi ŋuni maa so ŋuni ka bi booni wiil la zuŋɔ n ŋɔ gɔri nyaɣasi pam ti yɛn chaŋmi ti nyɛ laa zambili maa dizuɣu a yi woochi ni a yi nyin tɛn a notifikɛshin maa ka woochi di nɛst viidiyɔ maa kpaŋa maa ka a shee ka di paagi a mali bia ka pumpɔŋɔ ka a nya MTM ti mali binshɛɣu wɔliginsim shɛli din beni master card ni visa card wɔliginsim bela di puuni tuunyinsi ka di tumda amaa ka lee mali yaa n-gari taba di zuɣu a yi mali banki kam ka banki maa ka o tooi taai visa card ka a lihi a card maa zuɣu ka di paya visa card so visa card ŋɔ mali di tuma ka master card mali di tuma to lihimi ŋɔ lɔŋɔ a ni nya ka bɛ sabi zaŋ pa di zuɣu ni ATM machine ATM kala ŋɔ maa a ni nyeli shem ŋɔ maa a yi kpena Europe n chaŋ ti sheegi luɣuli kam a yen nyeli mi. gari kala nim maa ka di nyɛ waligimsim zaŋ zaŋ ti taba amaa a ni ku yɛn bo shɛli shee n-nyari ni kadama a yɛn yɛli ni a bɔrila ATM machine di saha a ni nya a ATM machine luɣili kam a yin pa n-tooi zaŋ a visa card ŋɔ maa n-zaŋ yihi liɣiri di puuni bee a visa card ŋɔ maa A yi zaŋ zaŋ chana nti kpe shop kam puuni m bɔri ni a da binshɛɣu, a visa card ŋɔ maa a yi mali liɣiri ka di be Ghana a di account maa puuni din tooi da binshɛɣu ka a zaŋ a visa card maa n yo di zuɣu. Amaa binshɛɣu din be di puuni nyɛmi ni kadama because of a ka a ti lihi liɣiri maa dollar rate mini euro rate mi pounds ŋɔ maa zuɣu. Nyɛ n diri ŋɔ maa, bɛ yɛn yahi la laɣiri pam, bɛ chargira la too much, a yɛn withdraw yi bee a yi da binshɛɣu because baŋmi ni laɣiri maa di gari Ghana laɣiri maa yaa di zuɣu bɛ ni yɛn niŋ shɛm hi hi DJ I guys ŋɔ zaŋ ka n dari n cameras maa bahi so DJ I member m-bala maa. so a yi kana ti lihi lala masa kaad ŋɔ di tum tuumsa ni visa kaad di tum tuumsa yi di zaaha tuunyinsi ka di tumda amaa ka lee mali yaa n gari taba nyɛ ŋun gbubi masa kaad bin shɛŋa bɛni ka a yɛn dali ɔnlain bee ka a yɛn da binshɛli shɛŋa luɣu shɛli polo ka bi yɛli a ni bɛ bɔrila masa kaad ba bi bɔri visa kaad visa kaad ŋɔ maa malila yaa a mi ni mali masa kaad visa kaad ka ti bɔri masa kaad a banki maa ka a yɛn yɛli ba ka bɛ yi pun niŋ a kaad maa ka di nyɛ masta kaad di saha di wuhirimi ni a nyɛla ninvuɣ so ŋun nyɛ daabia ka mali liɣiri ka a liɣiri maa ka di galisi di puuni ka a ni tooi da binshɛɣu dunia luɣuli kam a ni beni di zuɣu nyini ŋɔ maa ka bɛ tiri masta kaad hɛn di mi masta kaad bee visa kaad di dibayi ŋɔ maa zaa ha visa kaad ni yɛn niŋ binshɛɣu mastercard gba zaa ni tooi niŋ li amaa ka mastercard maa ŋun lee niŋmi n yaɣi visa card ni yɛn niŋ binshɛɣu zuɣu a miya a ni yɛri wɔlgiŋsim bee wɔlgiŋsim maa ni nyɛ shɛli m bala maa oo but ka mastercard ŋɔ maa eh, di yɛligi n sim bee di gɔbi maa di mini mani visa kaari ŋɔ maa di zaaha zaɣ yoli charges maa di niŋla too much but kaman ŋmahinli a yi mali bɔnzali bank Banki nim maa shɛbi lan malila bɛ withdraw machine nima ka di ʒi sambani ni din ka ti Dagbammi yɛli ni ka a chaŋ ti tabili dikpuni ka yihi liɣiri la ka a niŋ fast kuroosi kpɛŋŋɔ bicos traffic maa gbaami lala machina nim ŋɔ zaa ha kamani banki kam malila o machina nima ka di ʒi sambani ni A ku tooi nya mashin kam, banki mashin bee dikpini kam din tabi bini, ka a dii yɛli ni kadama a yɛn yihila liɣiri di puuni? Aayi. Ɛhii. A visa kaad maa, di malila di gba zaa bankinima. Dinzuɣu a ni nya bɛ banki mashin kam ka bɛ zaŋ zaŋ tabili dikpini kam, a ni tooi niŋ wula? A ni tooi yihi liɣiri di puuni. Amaa! ka n gbubi banki shɛli maa n chaŋ ti paai mashini shɛli ka di ʒiya ka di pa o banki maa mashini n-nyɛli ka a bɔri ni a yihi liɣiri di puuni m ma bia guzaa mi ni kadama di ku nani ɛhii domi saafenim ti ni ku mali li ŋɔ maa duu kam malila di saafe ka saafe kam parlor kam mali di kii a yɛ o a ni mali banku ŋɔ visa card zuɣu bi wuhiri ni kadama ni a ni tooi zaŋ li zaŋ chaŋ mashini kam bee bini kam din tabili dikpuni a ni tooi yihi liɣiri di puuni ayi hii kamani ka a dii gbubi Ghana komishina bank bi din bi dii kana n dii zaŋ zaŋ chaŋ ti tabili dikpuni ka yi ni nyini bɔri ni a yihi liɣiri di puuni mabiɛm maa mi ni di ku dan lala ɛhɛin di ku nan lala amaa di yi nyɛla a gom n kana n ti sheegi silimiin tiŋa dunia a ni be luɣuli kam ka mali a masa kaad bee a visa kaad a ni yɛn bo ka mashin kam bee bini kam ka a yɛn nya mashin din yihiri liɣiri zaa ka di dii tabi luɣ shɛli polo ka a chani ni a ti yihi liɣiri cash a baŋ ni shɛm maa ka a chani ni a ti yihi liɣiri cash no hee amaa every shop kam ka a yi chaŋ ni a ti da bini ka di nyɛla a dini maa nyɛla master card bee visa card din ŋɔ ŋuna a ni tooi zaŋ zaŋ zaŋ yo amaa a bɔri ni a yihi liɣiri a yila Ghana ka kana ka gbubi Master card bee Visa card. A yi chaŋ ni a ti yihi liɣiri, liɣiri maa a ni yɛn yihi luɣi shɛli polo maa, a mi a bɔri la in dollar, a bɔri la in pounds, a bɔri la in euro, a bɔri la in dinars, a bɔri la Kuwait cedis, a ni bɔri la currency shɛli puuni maa. Nyini ni be laa tiŋ maa puuni Arab Gulf ŋɔ ka m bi mi amaa Europe ŋɔ a yi kana ti bɔri ni a yihi li a liɣiri nyin yɛli ma ni a bɔhiri la so ni a bɔri la ATM machine shee sokam yɛn zaŋ li zaŋ chaŋ ATM machine ni be shɛli to nimaani ka a yɛn niŋ wula ka a ni tooi chaŋ. n ti yihi a liɣiri cash ka shɛba mi lan tom niŋli banki shɛŋa din beni maa zaa tinsi maa puuni bɛ niŋmi ka lan che a yi kana be tiŋ maa puuni kaman Iceland ŋɔ ka chaŋ bɛ banki puuni ni a ti yihi liɣiri di malila luɣ shɛli polo ka bɛ niŋ mashinanima maa zaŋ zali n wuhira ŋolo ŋɔ di yihirila ti ya ŋɔ liɣiri ka bi sabi sabili la lan zaŋ machine shɛli mi zaŋ za ka lala machine maa mi gba wuhira ehe lala bank maa o ŋuni lan provide li na ka di wuhira ni a yi bɔri ni a yihi dollar bee euro bee pound ehe ni a chaŋ machine ŋɔ gbuni ka lala machine maa mi gba zaa ka di mi gba zaa ka di beni ka machine nim maa ka bi niŋ li a yi bɔri ni a niŋ li ka di nyɛla eeh a yihili a ni yɛn chɛnjiri language maa language maa a ni tooi chɛnji li a ni bɔri li shɛm ka ŋmɛri bini maa n-yihi a liɣiri a miri zɔri dabiɛm ni kadama binshɛli benimi ka a bi mi ka di bɔri ni a bɔhi binshɛɣu ni beni ka a bi mi maa a yi bɔhi bee n-wahi a mi din nyɛ shɛm ka a tooi niŋ li di zuɣu yɛltɔɣa ŋɔ maa di yi niŋ ka di nyɛla a wɔɔ chiri ma an deli shɛli polo ka di na bi niŋ ni ka nyɛ namo wula a ni tooi drop a comment bee ka a share bee ka a like ka a subscribe ka ti di tabi daanfaani di zuɣu ATM machine a yi bɔri li luɣuli kam na yihi liɣiri a ni tooi yihili a yi bɔri luɣuli kam na go n chaŋ a ni tooi zaŋ li zaŋ go n chaŋ amaa di tu mi ni a mali laɣim maŋa ka di bɛ a daa kaunti puuni ka nyini lala niri ŋɔ maa ka a yi pa yɛli ni a bɔri la masta kaad ka bi ni tooi taali visa kaad din ŋɔ ŋuna a banki ni tooi taali amaa masta kaad yaha ŋuni noo ni tooi lan taali amaa di wɔliginsim ni ku bɛ di shɛm nyɛla ka dama masta kaad o puli Di yelimi n gari visa card. So pumpɔŋɔ a yi pa nyari waligimsim ka n cha ka a yi pa enjoy ti soli ŋɔ amaa ka lee wait ni ka dima next one kanna ka ti yɛn niŋ wula? Kpeŋɔ ka ti yɛn kpuɣi to next boat n niŋ wula n chaŋ ti wheel watch maa ti yi labina di video nim maa gba zaa ni yɛtɔɣa shɛŋa beni ka di na tu ni ti kana ti kahigili ti yi kana